Matare especially emanake uchifambira zvinhu zvakakura haindirani nebonde. Matare nebonde hazvinyanyo kuindirana especially matare emanake lets say uda kutanga business rako kana kuti uda kutsvaga basa unombotsaura mazuva kutangira pamazuva matatu kana mazuva mashanu kana 21 days usina kumboita bonde kusaita bonde kunosimudzira mweya Kunokusimudzira kuti uve light. Handizi ndozvitsanangura sei zvinhu zvacho izvozvo but I think muri kundi understander. Kana una matare akadzika ehupenyu hwako ari very personal. Try to avoid bandi, bonde during time yauri kuzvichenura kana kuti time yauri kugeza manhake ako kana kuti yauri kukumbirira uchienda kumasango bonde Bonde rinopedza simba. Bonde rinopedza simba kana une matare akadzika. Unombozvitsaura whether uri married kana kuti uri single. Bonde rinombotsaurwa rombomiswa kana une zvihombe zvauri kucreata because kana uchicreata something big zviri kuda your full life force wotsaura mazuva ako matatu uchikumbirira uchigeza nemanake ako uchiita sei you know mazuva matatu iwayo pasina bonde not kuti bonde chinhu chakaipa matare aiwa kutonge tiri pano hunge pakaitwa bonde but ndiri kungotaura kuti patinoita bonde tinoita wiki somewhere somehow the amount of energy inodiwa to create something or to fight a battle haidi sex thats why muhondo maiona munhu aiti akarara nemunhu vanhu vanotozviziva because anogona kutopfurwa iye muhondo imomo pane matare handisi kuti everyday mzaita sex but pane matare so ekuti haa i want to change my life i've been crying for a long time imboisa bonde pasi umbodzifambira kuva kuri uchienda kumasango kumvura kupi uchidzifambira zvakasimba uchizvinyima kumatare tinotozvinyima we starve ourselves physically and sexually so that zvinhu zvinobuda remember kuti matare ndeamwari tinenge tichitonamata mwari through consulting our ancestors so zvekutsanya izvi tinotsanya chikafu chekudya tinotsanya futi bonde kuitira kuti matare iwayo anyatsosvika akachena nekuchena kwawo pakufambira matare mahombe tinoredusa contact nevanhu tinoreducer kutaura taura we get off social media we go deep so kana usati uri matare uchingoita matare ekungonotaurira vadzimu ee mamukasei madzitateguru yewe yewe uchiridza mbira uchidzana chete usati wambopinda deep into inonzi stillness sometimes kuwana maresults mumatare kunonetsa maresults kuti timawane ari tangible tikaona kuti tiri kukumbirira chinhu hachisi kunoitika upenyu huri kuramba hwakaoma tinoenda dhipa kuzvirereka kunonzi kuzvirereka kuvadzimu kunoti i ndambozama kutaura nemi nelanguage yamunonzwa inova yebute takuzamawo kunozvinyima kuzvinyima zvokudya vamwe we can do absolute fasting yekusatombodya zvachose you can do um, juice fast yekuti unenge uchimwa majusi netii nemvura chete usingadyi chikafu you can do detox fast yekuti unoita three days idzodzo uchidya mavegetables nemafruits chete plant based diet maplants nature connects us better kuvatana so unodaro uine imwe hondo so thats why ndichigara nditaura nyaya yekuzvi self healing unodaro une imwe hondo iri stagnant inenge ichiramba kusundika imboenda pa pakadzika umbositsaurira mazuva ekunyarara ekuzvinyima bonde nechikafu uchienda kunecha uchinotsvaga simba nyowani kumvura kumasango kumapako you know uchigara pavhu kugara pavhu makes allows you to ground to lie down full board in a corpse position wakarara wakati tasa muvhu zvinonorapa kubva kumusoro kusvika kutsoka kuti every toxic energy iri mubody inosara yaamufu the earth grounds us the earth is a powerful element kwatiri isusu vana vedzimbabwe so its very difficult kuva munhu wematare nekuva sex maniak munhu anoda kurararara nevanhu hazviindirani ozo going about spreading uchibvisa hembe dzako pese pese it takes away your power you have power munhu wese ane mudzimu you've got power munhu wese anoteedza chivanhu kune vamwe vanhu vasati vatomboziva kuti vane mudzimu here kana kuti havana but they live with the standards of matare munhu wese Ane chivanhu neasina is allowed kutaura nevadzimu vake. That's our way of life as Zimbabweans. But nyaya yebonde inotilimita. As long as bonde richiri priority mulife mako, you are limited somehow. You need to access the full experience yechivanhu chedu through self-discipline, through eating the right food, through also fasting from that food kuzvimbirwa ndogara ichitaura kuti ukaona uchingozvimbirwa zvimbirwa hazvinyatsokuita inini i had a very bad body vanhu vanondiziva kare vanoziva i had a very bad body my, my, i had a bulk time i was i was weighing more than 100 kgs now im weighing around 65 andizi ndozvitsanangura sei my skin was full of pimples because i could eat mapizza what what what what be mindful because problem neitika ndeyekuti voice remaancestors harinzwi kwetiri all over the place but stillness kutsaura mazuva ekuzvinyima ekunyarara kuzvinyima chikafu kuzvinyima bonde wochuza the kind of fasting yaungada kuita pamafast andapa apo wotanga kukumbirira 3 am yako wotanga kugeza nemakwenzi uchifupira uchiita zvese wotanga kuenda munecha uchinonzwa shiri dzimwe nguva shiri inouya yomhara pamberi pako dzimwe nguva you look at the mountain and see the strength of the mountain and tap into that strength kuti mwari makaisa simba mugomo the mountain represents the strength kungogara wakatarisa gomo it heals you and gives you and empowers you and enhances your strength the sun zuva kugara pazuva wakaritarisa zuva enhances the masculine energy the activity energy inotipa kushanda inotipa maideas nekumiramira kwatinoita tichishinaira kushavira mhuri the sun enhances us that the moon enhances the feminine energy hey, the emotions hey, the flow the fluid mvura iri matiri the moon enhances that so kumbonogara pamwedzi kunonomutsa maemotions mamwe anotiremera tomachema obuda oenda moon inotipa mwoyo wakanaka kuzviunyoro inotipa kuzvidzora so both the masculine and feminine energy munhu wese needs that murume whether murume kana mukadzi you need a balance of those energies so make time at times kuti ukafila stuck mumatare go deeper by secluding yourself from sex from people people carry energies people vanhu ndovanotodzikisira matare zvivige mumba mako fambirire vakuru wakanyarara muviri wakazorora kuti uve nefull experience uone futi breakthrough mune zvaunenge uchichemera kuvatana sometimes tinoti tinokumbirira tinokumbirira but we haven't gone deeper yet deeper kune rakanaka. Matendwa.